Mae arfordirwyr yn gorllewin Affrica, neu Gwlad Bach, yn Gwlad Bach. Mae arfordir Ivory yn wlad ar arfordir deheuol gorllewin Affrica. Ei phrif ddinas ydy Yamoussoukro, a'i dinas fwyaf a'i chanolfan economaidd ydy Abidjan. Ef o 30.9 miliwn o bobl yn 2023, hi ydy'r drydedd wlad fwyaf poblog yng ngorllewin Affrica. Ffrangeg ydy ei hiaith swyddogol, a defnyddir ieithoedd brodorol yn helaeth hefyd, gan gynnwys bete, baoe le, dioela, dan, anni un, ac heb aros yn ifo. Mae tua 78 o ieithoedd gwahanol yn cael eu siarad yno. Wel, yym...
Français aussi. Ie, ie, felly dwi'n, ie, achos mae wedi cael ei gwladdachu gan Ffrainc.

uh, cefnogi i batio gan Ffrainc ac mm. gan un o'r daleithiau. Mm. Ac maen nhw wedi ennill uh, rhyfel achos maen nhw wedi cael cefnogaeth. Yeah. Wel, felly maen nhw wedi gyrraedd uh, prif ddinas lle ro'n i'n byw. Ac uh, uh, ro'n i'n llais mawr achos mm. ro'n i'n mm. activist ro'n i. Mm. Ro'n i'n cefnogi'r llywodraeth, ro'n i wedi dod â rap

o hedfan i Morocco. Arosais i ym Morocco am chwe, chwe blynedd, lle uh, gweithiais i fel uh, tutor ieithoedd, tutor Ffrangeg, ac Saesneg ac wedyn um, fel um, newidiadurwr oedd yn ysgrifennu yn Ffrangeg. A ges i gyfle i deithio i'r um, i Brydain. Yeah. i gesio am, am loches. Ro'n i ffoadur ro'n i yn, yn, yn Morocco yn gyntaf. Felly, wedyn ceisio cyfle i teithio i Brydain, lle uh, ceisiais i amlyches, eto,

Ie, yym, cyn i fi dod i Gymru, actifydd ro'n i. Fel dwedais ti, yn fy ngwlad gwreiddiol. Ie. Yy, felly dwi'n, yym, dwi wedi bod yn brwydro dros gyfiawnder cymdeithasol, cyfiawnder economeg, cyfiawnder diwylliannol, cyfiawnder uh, ieithyddol hefyd. Mm. Yeah. Felly, rydyn ni wedi dod gyda egwyddor fy mod i'n brwydro dros cyfiawnder cymdeithasol. Yeah. Mm. Dyna pam, ie. Yeah. Dyna pam dwi wedi uh, gweld bod pobl yma yn amlaf yn brwydro dros yr iaith Gymraeg Sut mae'n naturiol i fi brwydro dros iaith, ieithoedd lleiafrifol, yn erbyn domineiddio a gwladachu iawn. Ac mae llawer o bethau tebyg rhwng hanes Cymru ac hanes arfordir Ivory, yn enwedig ar gyfer yr iaith. Sut mae'r iaith Cymraeg wedi cael ei domineiddio?

Na. Felly, um, roedd yn teimlo y bydd yn beth da yeah. i fi rannu uh, beth dwi wedi cael am ddim. Mm. Ac ar wahan i hynny, roedd ni wedi am, a, a, a, amino ac amddiffas yr iaith. Mm. Felly, roedd, roedd gen ni amrwymiad tuag at yr iaith Gymraeg. Yeah, yeah. Yeah, felly, sut i gyfrannu mm. i'r um, i haroedd o'r iaith Gymraeg. Yeah. Felly dyna pam benderfynais i uh, helpu gyda'r iaith um, ac y ffordd orau i fi helpu gyda'r iaith dysgu Cymraeg roedd, roedd y ffordd orau i fi dysgu Cymraeg i ffoaduriad achos dyn ni Dwi'n dwi rannu cefndir tebyg yeah, yeah. Yeah, yeah, gyda yeah. pobl ffoaduriaid sy'n dod o, o dramor sydd wedi mynd trwy trauma, sydd wedi cael uh, gwynebu yeah. heriau, yeah, felly dwi'n deall nhw o'n dda. Mm. Yy, ac yym, oherwydd y ffaith hefyd, yy, fy mod i'n siarad iaith, ieithoedd gwahanol. Mm. Ie, meddylais i, yy, fy mod i'n gallu helpu gyda'r iaith. Ie, ie. Dyna, dyna pam y penwnes i dysgu Cymraeg i ffoaduriaid, fel fi, sori. Joseph, wnei di gwirfoddoli

Ond ie, dwi'n wirfoddoli, bob tro mae cyfle i fi gyfrannu, mae cyfle i fi helpu gyda'r iaith, iawn. Os dwi'n gweithio yn effeithiol, os dwi'n gwneud pethau

Ar ôl symud i Cymru? Ar ôl symud i Gymru, ie. Ie, yeah, pan cerddais i Gymru, uh, fel dwedais i, yn 2018, yeah. uh, arosais i mewn uh, gwesti, gwesti i ffoaduriaid. Yeah, yeah, yeah. Um, dyna tro cyntaf, roedd yn tro cyntaf i fi clywed am yr iaith Cymraeg. Mm. Yeah, dyn ddim yn gwybod. Mae'r iaith Gymraeg yn perthyn i'r gangen frythoneg o'r ieithoedd Celtaidd gan gynnwys Cernyweg a Llydaweg. Datblygodd o'r iaith Frethoneg hynafol a siaredid gan y Brythoniaid Celtaidd. Mae llenyddiaeth Gymraeg yn gyfoethog, gan gynnwys barddoniaeth a thestunau hanesyddol yn dyddio'n ôl i'r chweched ganrif. Yn 2021, mae 17.8 y cant o boblogaeth Cymru yn siarad Cymraeg. Penderfynais i yn syth achos mae gen i egwyddor. Os dwi'n byw mewn gwlad, Mae'n normal i fi siarad y iaith y gwlad. Ie, ie. Ac wrth siarad y y iaith, mae'n hawdd i integreiddio yn y cymdeithas. Ie, ie. Ie. Ie. Felly, yy, beth alla i ddweud eto, mae... Dyna, dyna ffordd o ddangos barch, barch i'r iaith.

Pan, pan, mae, pan ti'n siarad Cymraeg a Saesneg, mae'n well na pan ti'n siarad dim ond Saesneg. Ah, yeah. yeah, yeah. Joseph?
Yeah. Beth ydy di uh, nodi uh, o ran uh, hyrwyd o uh, Gymraeg uh, yn Cymru?
Mae gen i diddordeb mawr mewn ieithoedd yn gyffredinol, ieithoedd lleiafrifol yn enwedig, ac cyfiawnder cymdeithasol, diwylliannol a ieithyddol. Ie, felly, yym, sut dwi'n gallu cyfrannu i'r gwydr dros yr iaith Gymraeg? Ie, dwi'n jyst isie cyfrannu. Dwi'm yn gwybod yy beth sy'n mynd i yy digwydd ar gyfer yr iaith Gymraeg. Yy gobeithio y bydd y iaith Gymraeg yn cael ei siarad gan cant y cant o blant yn yr ysgol, a gobeithio y bydd y mwyafrif o bobl yng Nghymru yn siarad Cymraeg yn y dyfodol. Ond does dim nod arbennig ar wahân i tu ôl helpu gyda'r iaith, gweld pobl o Gymru yn siarad y iaith Gymraeg fel mewn bob gwlad yn y byd lle mae pobl yn siarad. Er enghraifft, mae'r Prif Gweininog Sbaen yn siarad, mae'n siarad yn Sbaeneg.